Tras di mi bo tin e aeropuerto Hato, un lugá kaminda tin hopi tráfiko, tin hende ta bini, hende ta bai, merkansia ta bini, merkansia ta bai. E ta un lugá stratéshiko. Esaki ta hustamente loke e alemannan tambe a pensa ora nan tabata atakando Hulanda. Anto ta tin tres aeropuerto na Den Haag, Ypenburg, Ockenburg i tambe Valkenburg. Anto e tresnan aki, tur tres, nan a ataká nan, riba dies di mei, diesnuebe kuarenta. E alemannan ta tin un plan di atake ku nan tabata yama, Val d'Gelb. Anto e plan akinan tabata pa ataka Ulanda den binticuater ora, tuma Cas Real como preso, tuma gobierno como preso y cla nan lo ta ta. Tur cos tabata bay bon, pero despues e Ulandesnan a ataka bek, aunke nan tabata limita den nan armanan, aunke nan tabata limita den nan municion, tog nan a. tuma e aeropuertonan bèk i kita e for dje alemannan. Awa, loke ta si kos aki nan interesante pa nos ta ku den e sòldánan ku tabata bringando e alemannan ta tin un hóben ku yama Charles de Brood. Na Kòrsou nos tin e kaya ku yama Charles de Brood òf Charles de Broodweg. Pero ken tabata Charles de Brood nos no sa mashá, pero un kos mi sa, ku el a bringa. E dia ei, tuma Ockenburg bek i la bringa te na su morto. I asina e bira, segun ami ta mira, e promé antiano k'a muri na Oropa bringando e alemannan. Pero no muchu leu for Ockenburg, kaminda Charles de Brood tabata, ta tin un otro yu di Kòrsou preparando pa enfrentá e bataya di su bida. E nòmber ta George Maduro. George Maduro a yega pará dilanti un brùg. Awor m'a pensa kon nos por hasi esaki mas visual posibel. Na Kòrsou tambe nos tin un brùg ku parse esun ku George Maduro mester a krusa. Mesun style, e tipo ta mesun kos. I ta p'esei mi ta kere ku nan ta nèt bon pa nos por ilustrá i komprondé. Kiko George Maduro a hasi e dia ei? Riba dies di mei, ora e alemannan a ataká Ulanda, nan a baha ku parashút anto rondoná un kas òf un vila ku yama Dorpal. George Maduro mester a analisá e situashon I wak kiko ta e posibilidatnan i ora su superiornan a puntr'é, George, bo ta kere ku nos por tuma e vila dòrpal ei? El a kontestá, Sí, mi ta kere ku nos por. Un di e promé kosnan ku George a hasi ta bini ku un plan ingenioso pa laga e alemannan kere ku nan tabata tin mas ku un mitrayèr, pero ta un mitrayèr so nan ta tin. Kem'e nan tabata kambia di posishon kontinuamente. pa asín'ei lanta e idea serka e alemannan ku ta tin mas ku un mitrayè. Despues el a parti su sòldánan den grupo, e ta bai te dilanti tras di dje un grupo i tras dje grupo ei un otro grupo, pa asín'ei nan krusa e brùg anto tuma e Vila Dòrepal. E otro kos ku el a hasi ta ku el a stashoná un anti-tank gun na un kaminda ku e alemannan no por a wak unda e ta. ku mensaki lo sirbi komo un sorpresa total pa e alemannan. El a palabrá ku su grupo di sòldá, Sinku bala di kayon nos ta tende, i na di sinku nos ta kuminsá kore. E a kuminsá kore bai te dilanti, anto el a bisa, E éksito di e plan aki ta dependé di kon lihe nos lo por krusa. e brùg ei. Ei mes el a prepará e vandreg, el a bisa, Dende ki, si akaso mi mester muri, abo ta tuma over. Wak men, loke esaki ta bisa nos ta ku George Maduro a prepará ku e por bin muri i apesar di e echo ku e por muri, Tòg, el a bisa, No, nos tin ku ban tuma e vila dòrpal aki. Ke men, el a prepará su mes pa hasi e sakrifisio di mas grandi. George a drenta e vila dòrepal i alemannan a kore bai skonde den bodega. Despues di algun interkambio di palabra i tiramentu, nan a sali ku man na laira i entregá nan mes na Luitenant George. Maduro. Di kon e historia di George Maduro ta relevante pa nos te awe? Pasobra te awe nos tin brugnan pa krusa. Te awe nos tin ku enfrentá retonan. Tin tres elemento den e historia aki ku mi ta haña masha importante. E promé un ta kreatividat. George Maduro ta tin un mitrayeur so, pero tòg e tabata sa di usa e un mitrayeur aki na su bentaha. No pensa nunka mi no tin nada, usa loke bo tin. E di dos kos ta timing. Timing ta importante den tur kos den bida, e momentu apropiá. Pasobra ora el a haña e anti-tank gun e no a bula usa i bisa, Ba mustra e alemannan kiko tur nos tin. pa kontrarestá loke nan ta hasiendo. Al kontrario, el a warda, el a warda, el a warda pa e momentu apropiá, i ora e momentu ei a yega el bisa, Oké, laga nos laga e anti-tank gun aki lòs. Sinku bala, anto riba e di sinku numer nos ta sali bai. Timing ta importante, el a plania esaki. E di tres kos ta kurashi. Kòrda bon, nan tabata den un posishon di desventaha. Tabata tin diferente sòldá. Ariba ei, sintá den e balkon ei, warda kualke hende pasa riba e brùg ei pa nan tira riba nan. Bo no tin otro solushon, bo mester enfrentá e situashon difísil aki. Anto ta esaki ta tuma kurashi. Loke George a hasi na Villa Dorpal, e akto heróiko aki a dun'é e distinshon militar di mas haltu ku bo por haña na Ulanda. Pero unda George a nase? Ban wak, ban wak, bin wak. Esaki ta George su kas. Aki el a nase. Di sa ki bo ta pensa, Wak un kas grandi asina, e no a kita yensan. Pero no laga esei pone bo pensa ku e tabata un mucha malkriá, pasobra e akto heroiko di George tabata tur kos ménos di un mucha malkriá. El a hunga den e kurá aki. El ta kana riba e kayanan aki. Mesun kos ku ami ta siendo awor akinan. Un Yu Kòrsou di un isla asina chikitu ka hasi un akto heroiko asina grandi. Rèspèt! Mi ta den un bodega kinan na un kas na Kòrsou. I den e bodega aki bo mira ta ròmmel tin, ta kosnan bieu, tin butaya banda, un ta un lugá Kaminda lo bo deseá di biba aden. Pero bo sa ku den guera mundial famianan no ta tin lugay keda. Bo tin hendenan ku tabata e verzetstrijdersnan, nan ta tin ku hui. Anto ora nan hui, unda nan ta bai? Un e famia hudiunan ku tabata wòrdu persiguí, unda nan ta bai? Nan tabata bai den e kèldernan hopi biaha ku e kasnan ta tin, e bodeganan, einan nan ta ta i nan ta papia di onderduiken. Nos a papia di George Maduro, nos a papia di Charles de Brood, tur dos nan nòmbernan ta aki riba. Pero den e nòmbernan aki tin un otro, unu ku no tabata un sòldá, Boy A. Curie. Hopi di nos a yegi tende di e historia di Boy A. Curie, pero tiki ta esnan ku a tende di e historia di su bon amigu Luis de Lanoy. Luis de la Noy tabata esun ketu. Boy A. Currie tabata esun ku bo ta tende bini djaleu. Luis de la Noy tabata esun ku ta plania e resistensia. Boy A. Currie tabata esun ku ta ehekuta e resistensia. E dosnan aki tabata un tim i nan tabata hasi tur kos posibel pa hasi e bida di e alemannan zuur zuur. Ei mes, nan tabata kolekshona e bònnan di kuminda pa asina e por yuda e famianan ku no ta tin nada pa kome. Pero e historia di Luis de la Noy ta hopi interesante. Mi ta mira den Luis de la Noy un hende ku no ta entregá, un hende ku no ta traishoná tampoko, ni maske e ta bou di preshon. Pasobra ta esaki ta loke a pasa ku ne tambe na aña kuarenta i kuater. Nan a ser'é den prizòn. Nan a tortur'é den prizòn. Batié asina duru ku el a bira surdu den un orea. Nan a pas'é dor di bentana i e glasnan a penetrá den su kabes. Pero den esei algu ñue no spera a sosodé. A lanta un rumor ku e aliadonan ta serka di tuma Ulanda por kompleto over. Esaki nan ta yama e Jammers loko. Alemannan a drenta pániko. E NSB'ersnan tambe kuminsá hui. Anto Luis de Lannoy, A probechá dje pániko aki, anto sali for di e prizòn i drenta su libertat. Despues ku el a kana basta, el a yega na e parti di Ulanda ku ya kaba tabata liber. Boy i Curie tabata sinti den aire ku algu por bai pas'é, i den su korespondensianan bo ta mira ku e ta indiká esaki i práktikamente e ta yama yo. Saliendo for di misa, nan a detené, pasobra un hende a traishoné nan. I el a bisa e palabranan famoso aki, Den kas di mi Tata no tin lugá pa un traidor. Manera e hòmber ki nan ta bai enfrentá su ehekushon, asina Boy tambe mester a kana bai pa para dilanti un pelotòn aleman. Ora e sòldánan aki haña señal, a tira riba Boy i Boy a hala su último rosea. Pero boy semper a bisa esaki. E trabou akinan, e ta bisa, ta trabou ku mi ta gusta. No pa su naturalesa, sino pasobra ta un trabou ku mester wòrdu hasi. Tin dos yu Kòrsou mas ku nos tin ku papia di dje. Delfincio Navarro. Mi no tin potrèt di dje i Tirso Sprokel. Nan dos tabata tin e mesun obra bo por bisa. I nos sa tambe ku Boikery tabata bai seka Delfincio Navarro ke men ta tin un netwerk entre nan. Nan kuater nan ta konosé otro i nan tabata komuniká ku otro na papiamentu pasobra e alemannan no tabata comprende Papiamentu. Pero pa nos ban bek na e dos figuranan aki, nan tabata laga hende sconde secanan na casa. Famianan hudiu tabata sconde secanan. Pilootnan cu cay cu avion, nan tabata proteha nan y laga nan tambe sconde secanan. Y despues nan tabata zorg pa nan por bay via un ruta anto scapa of hui bay. Awo, bo ta pensa, ok, e cos ey ta zona great. Pero corda kimen a bisa bo, si e alemannan garra bo, bo ta den. Den mi búskeda mi a bin topa un artíkulo di un korant di aña diesnuebe kuarenta i seis, pa mas eksakto binti i seis di òktober diesnuebe kuarenta i seis, Amigu. Anto, si bo wak e página, tin yen kos skibí ku ta hala bo atenshon, pero meimei tin un kos ku si bo no paga tino, e ta pasá bo forbei fásilmente asina. E artíkulo aki ta konta kon Tirso Sprockle tabata yuda pilotnan pa nan por hui, anto asina i skapa nan bida. Pero loke ta mas interesante ainda na dje artíkulo aki ta ku nan ta bisa ku Tirso Sprockle a haña un karta di rekonosementu skibí na man, pa ken? E general di tur general. E general di mas haltu di e tempu ei, e general ku tabata tras di D-Day, e general ei a yama Dwight Eisenhower. I Dwight Eisenhower a manda un karta di rekonosementu pa Tiso Sprockett. I e general aki despues ta bai bira presidente di Merka pa ocho aña. Anto ta interesante pa bo mira kon hendenan den top ta rekonosé kiko e yu Kòrsounan aki a hasi den di Dos Guera Mundial. Respet! Kiko tabata pone ku e antianonan aki ta bai djelewe i sakrifiká asina tantu? Un palabra, perspektiva. Nan ta tin un perspektiva fiho di loke hustisia mester ta, i nan tabata dispuesto pa muri pa e perspektiva aki. Un amigu ku tabata huntu ku George na konsentrasiekamp Dachau, ku ta un fábrika di morto, ta bisa di George ku e ta tin un ánimo i un Alegria. Den e konsentratie kamp ei, komportá kon bo por tin alegria den un lugá asina. Bo sa kon esei ta posibel? Perspektiva. E amigu ta kualifiká e motibu di kon George ta tin e alegria aki. E ta bisa ku e ta tin e karakterístikanan di un kristian. berdadero. E problema di perspektiva ta esaki, ku hopi bia nos ta den bòm wak kinan. Nos ta asina ku nos ta den bòm. Anto nos tin ku haña un manera pa nos subi bai ariba. Dor di esaki ta loke Hesus a bin hasi pa nos. Hesus a baha bini aki na mundu No pa e haya un perspectiva di nos, pero pa nos haya un perspectiva di Dios, ken Dios ta di berdad. Anto aki na mundu el a crea posibilidad pa nos tene nos man, anto guia nos saca nos for di e pos cu nos ta den. Pablo a topa cu Jesus na caminda pa Damasco y su perspectiva a cambia complet. Te despues tende kico ta bisa den Filipensenan. E ta bisa. Sino tur kos mes mi ta konsiderá di ta un pèrdida kompará ku konosé Kristu Hesus, mi Señor. Esei ta mas balioso ku tur otro kos. Bo ke haña un perspektiva nobo? Kristu ta duna un perspektiva nobo. Kristu ta saká bo for di kaminda bo ta, pone bo para huntu ku Ne. Tende bon, tende ki versíkulo di Isaías ta bisa. E ta bisa, Esnan ku spera Señor, t'esaki ta yabi. Nan lo tin forsa renobá i nan lo subi bai ariba manera ágila. Wak e sekreto pa bo tin un perspektiva amplio ta spera riba Señor. Nos himno den e último kuplet ta bisa, Laga nos gloria, Kreador, tur tempu i sin fin. Kel a hasi nos digno di ta yu di Kòrsou. Komo yunan di Kòrsou, nos tin ku ban bèk na gloria nos Kreador. Komo yunan di Kòrsou, nos tin ku ban bèk na e fundeshinan i ban buska Señor atrobe, paso ta esei ta bin duna nos e perspektiva nobo ku nos mester, Puntra bo mes, ba gloria bo Kreador awe, ba buska Su kara, pasobra e outornan di nos himno a ripará ku ta un kos ta hasi nos digno di ta yu di Kòrsou, nos Kreador, i segun nos ta glorifik'é, nos naña e perspektiva